Meraba iyilerim. Sağındınızmı? Men de, men de sağındım. Çoqtan körüşmedik ve niayet, yazma.
Bu eser o qırımtatarlar tarafından belli, amma qırımtatarlar bilmeyler ki, bu eserniñ bizim öz noqta-i nazarımız olması mümkün. Añlağandırsıñız ki, bugünki mevzumız bu Bağçasaray çeşmesi degen spektakl. Bu müzikl şiir üslübinde yazılğan bir Eser acayip şeydir. Doğrusı, teatr men içün hucur bir yerdir, çünki bayağı büyügen adamlar de yerge atılalar, de divarlarğa urulalar. Bunı şaqa olaraq qabul etsem de, ciddiy buna baqmaq. Çarem yoq, bağışlañız. Sanımız acayıptır. Men anda bayağı yıl kirmegen edim ve ayran oldım. Ayrıca sanımıznıñ arttaki ekran öz ölçüsinen şaşırta bile. Körüne ki, müellifler başından seyircini ayreti qaldırmaq içün sanağa bir talay adam çıqarğanlar, olar da uruşıp, bağırıp, sekirip ortalıqnı qaynatqanlar. Acayip! Amma şu arada meydanğa çıqqan han, ulu çar, ükümdar öz acınıqlı maviçul. cübbesinen bütün ses şamatını suvutqan. Belki de, qumaçı kerçekten de paalı, keyfiyetlidir, amma çetten baqsañ, hanğa, şu qaramanğa, Ne sıfatı, ne kölemi kelişken mırzalar arasında hanımız aslı coyuldı. Olarnıñ kostümü qalın, şeklini tutqan toqumadan yapılğan, qıymetli terinen bezetilgen, hanımız ise, Öz ev halatını kiyip, oturğıçında batıp ketken. Siz bunı ne dersiniz? Siz nasıl tüşünesiniz? Mıtlaqa izaatlarda yazıñ. Meraqlı da. Eserniñ özü, közüme ilişkenini seslendirmesem, yoq eylerim, olmaz. Bir qaç maqale, izaat oquğan soñ añladım ki, adamlar, cemaat qıyın, siyrek rastkelgen, eskirgen sözlerniñ qullanmasına şikâyet etkenler, men de bayağını luğatqa daldırıp qıdırğan edim, amma ep, mence, şu eserniñ, metinniñ eñ büyük suali, söz degil de, ifadelerdir. Şu meseleni açıqlamaq içün uzaqtan başlamaq kerek. Bilgenime köre, şairler fiil qafiyelerinden daima saqınalar. Şunıñ içün fiilni satır soñundan alıp, onı satır içine kirseteler. Faqat satır cümleniñ aynı olsa, yani satır bitkeninen fikir de öz mantıqlı soñuna kelse, zavallı qırımtatar şairler tabiiy cümle tizilmesini, bozmaq mecburlar. Ve kimerde o qadar aves eteler ki, bütün metinni darma-dağın eteler. Meselâ, Zarimamız ayta, Anayım, yurttır bu adam, onıñ sağlığı, yurt malı, ondan sebep otqa atam, men özümni sanki zalım. Mına, Şu satırlarınıñ içinde sanki zalım ibareni men biraz evel qoyar edim. Fil. Daa bir meraqlı yer bar. Hanımız dey, Mariy Meryem ister oca, tilin duysa, olacaq tınç. Bilmek ister nedir qılıç. Qılıçmı han, Mariya dey, añlamadım ğaliba bir şey. Mence, bazı ibarelerini cümle içinde avuştırsaq, qaramanlarnıñ nutuğı daa tabiiy, añlayışlı olur. Öyle. Kemerde müellifimiz Edip Begimiz aslı fiillerden vazgeçmek içün olarnıñ yerine ya tire, ya da dır-tır degen yalğamalarını qoya. Ve bunıñnen şahıslar dersin şaarlarnen laf etip başlaylar. O da biraz qulağıma ters keldi. Ümüt etem ki, spektakl üstünde çalışqanlar onı çıqış-çıqıştan mıtlaqa yahşılatırlar ve medeniy Atta edebiy hazinemiz daa bir yahşı keyfiyetli esernen tolur. Sizge eyilerim kene de yazılmaq, layk qoymaq, bu videonen paylaşmaq. Teklifte, Unutmañız, meni qaldırmañız, ileride körüşeyik, öyle.